kwedu nokwedu nomabuja akanaka tauya nodzanyasi nhau zuva rochishanu mwedzi uno wanyamavhuvhu tiri kunyepai nomufaro kuti waye wanoziwa munjekure nemufaro watinoita patinenge tiri kuita annual buja cultural festival a hwendo huno tiripopo kare kwai zuva rochimakumi mairi noshanu kusvika zuva rochimakumi iri notanhatu mwedzi uno ndipo zvinenge zvichiitika ipo pedu pamutokopa kwaye zvinenge zvakaita kusiyana siyana wazhinji wanoziva kuchiitiwa zvomutambo yopasi chigare zvokuimba kopasi chigare zvokudya zvokuita kuweza nombezo zvokuita zvakasiyana siyana zvese zvinoratidza ubuja hwedu kuti hurambe huchisimukira izvozvi zvinenge zviri kuitika zvicharamba zvichiitika gore rino idi batikanai mugoenda wanokwanisa kuenda komema nokulinga zvinenge zvichiitika ikweyo kunenge kuri kufahwa tiri kunyepaipo kare kuti kwai nobazi rinochiita zvousahwirano dzimwe nyika wari kuda kutsvaka wese vafundi vomunyika wari kufunda kuchina asi wakange wabenhutsiwa nonyaya dzewamupengo wari kuda kukwanisa kubenhuka kuchina ko kwai kana uripo uchida kubenhuka kuenda kopedzisa zvidzidzo zvako zvokuchina ko wanyorere uchigowapa zita rako rakazara, nhamba yopasipoti, zita rochikoro chaunofunda, nhamba yokuchikoro kwaunofundako, pabodzbono zvauri kufunda kuchikoroko nokuti uri mugorero chingani izvozvi kwaiva uri kuzvida kuti wagoiteka tomukanyainewo kuchinawo kuti zviite zvakanaka vanhu vakone kubenuka kofunda mapurisa kwaya agoreketawo kuti Haa kuda kuti enderera mberi ino kuingidzira kwawo kutekaira tekaira munguva ino yo holiday ipapa kwai nguva yozororo ino munyaya dzevanhu vanotekaira nomushikashika aa wadoda kutoramba wachiingidzira kuti mishikashika ipedziwe idi heno kuti vanozvikuona chere nokuti ipapa ndiwo wakambozvitanga akuzvirekera zvindoramba zvindoita kudando charamba chikunyepai kuti zvinenge zviita kudini Kwai mumwewo wakuru wokunasa anonzi Makwara David kwai asungiwa nezimbabwe anti corruption commission achinzi kwai akagonokora mari inoita zviuru zvomari yekuamerica zana nomakumi masere anombiri ticharamba takaringa kuti vanoipedza sei kana kuti vanenge vachiti zvinengombotekaira sei ipapo tinokunyepai zeki yagoburitsa iyo kuti sarudzo dzekugokwe kabuyuni kwai dzichaitiwa zuva rechimakumi mairi nonomwe mwedzi uno tichakunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei ipapa wari kuda kupinda komirira dare mudare reparamende ndiwo anoti Spencer Chuma woZanu PF pamwe dzibona Costin Muguti wobato roCCC. Costin yu ndiye akanga aripo mugore ra 2008 kusvika 2013. Rekai tigoramba takalinga kuti zvinoenda nokupi. mapurisa agotoburitsayo mureketo wavo vachireketa kuti kwete aiwa kwai manyepo okuti iwo wari kuita zvokusarura wachipenutsira chiperu kwakaenda kuzanup f wachitadza akupawo zvibodzi zvokuccc wagotoreketa iwo kuti kwai bato roccc nemamwe anorambidziwa inenge iri nyaya yekuti vanenge vari vekuteedzera zviri kupopa mutemo womopa haa idi zvakaita kunyangariwa iwo ccc wagotoreketa pachena kuti mapurisa anozondomukira kuti wari bewanhu kana kuti nzvimbo yamuri kuda iri kuseenzesiwa kana kuti nzvimbo yamuri kuda iri pasaiti no nzvimbo iri kuitiwawo newamwe mapato asi iwo wachifanira kunge watoriwo wanouya koita kuti kuite runyararo nyange zvakadando Heno mabiya angu ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichimbotekaira sei ipapo. Hurumende yagoreketa iyo kuti kwai yapfika musangano wavanoita akatomboka nyaya ino wabasa wokuti warekete zvine chokuita nougaro hwabasa nomari dzinopiwa wabasa aidi heno kuti zvichambotekaira sei ticharamba takaringa ipapo. Mumwewo akanzura wokubulawayo kambarami kwaiya abenhutsiwa ipapo nodare guru munyika kuti abenhuke kuita kanzura pabodziboo nokuti abenhuke kuita ndiye anoteedzera meya womuguta ri heno kuti zvirombotikaira sei kuguta robulawayo ko asi ticharamba takandoringa tichigokunyepaipo zvinenge zvichiitika zvimwe Kembo Mohadi kwaye ndiye aenda koparura zviri pamutemo mutambo wewarimi wokuMash West unozikana nechirungu chokuti Mashonaland West Agricultural Show. Ipapa paribe agoziva kuti sei ari ndiye aendesiwa kana kuti aendesiwa ari sani kuti aende koita zviri pamutemo izvozvo paribe agotinyepa. Vakuru vehurumende paribe kutinyepa. tichiringa hedu dzomutambo kwai svondo rino kuri kutambiwa chibuku super cup apo kuzpc kariba inenge ichitamba nobulawayo city pabodzi pono cranbon bullets ichitamba nohwahwa zvese zvichatambira kumandawa zuva ramangwana chakokunyepai kuti zvinenge zviri kupera sei ipapa Tiri kufara nyasi Zimbabwe Cricket yaita kudadisa chaiko yakwachamura Bangladesh zvakanaka apo Sikandar Azam ari ndiye aitiwa ndiye gwicho ratamba zvakanakitsa nokuti aita mhanyo inoita zana nemakumi matatu noshanu ari bekubuditsiwa. Rekai tigoringa kuona kuti pamberi pava vachatamba sei wakazvikona Aiwa zvinenge zvakanaka wakahwina mitambo yacho yese izvi zvinotofadza tiringedzo pasi rese kusouth africa mutungamiri wenyika ikweyo ari kuramba achikunidziwa moto nokutoti ipapa mapato anopikisana naye nobato racheri atoramba achinyorera kuruwo dare reparamende kuti wagoite zvokuferefeta kuti zvii zvakambotikaira nzvimbo ipapa kupurazi kwache kuparapara haidi pakaita kunyangariwa chaipo akaita zvokutamba anopa gwisiwa ipapa apa rekai tigoringe kuti zvinenge zvitekaira sei iyo south africa yagoburitsa zvinhu zvekuti wari kureketa kuti ndokune mabasa awari kuda wanhu wokunze kwenyika rekai tigoringe kuti zvinenge zvichitikaira sei wanoziva kuti wane mabasa matsvinu aiwa tsvakai mabasa ipapo motoona moenda kuseenza ikweyo kuno mari yakati wande wande kuno nyika dzakati kuti dzomuafrica dziri kuita akatomba kanyaya yekuti dzigoita zvokuisa puresha chaiyo kunyika dzokumadokazuva ku dzokueurope nokuda kwokumbodzimbunyikidza nokudzvanyirira kwadzakamboitiwa rekai tigoone kuti zvinotekaira sei izvozvi kana kuti zvinenge zvichimbopera sei ticharamba tichikunyepai po zvinenge zviri kuitikapo Tiri kufara kuti izvezvi mitambo yobhora yokuEngland yabenhuka haidi pari kuita kufarwa chaipo nyasi nyasi ipapa arsenal ndo yatovhura musangano kuti waite kutamba chedu chamhando yenhau chomanchester united chichatambawo musi wesondo regai tigoringe kuti zvinenge zvichimbotamba sei asi tiri kufara nezviri kuitika izvozvi Tiri ipapo mabuja kwanyasi tagumira pano ndini wenyu mhandu weho nhau.